Dem baş hêjano. Niha waneyeka rêzmana kurdî em ê şîrove bikin. Kengî lêker dibe yek hijmar yan pir hijmar. Kengî lêker dibe pir hijmar yan yek hijmar. Em can vijin lêker Divê kom hijmar yan yek hijmar lêkere weka çi weka hat, hat yeka, hatin geleka, çû yeka, çûn gelek in, dixwa yeka, dixwin gelek in. Li vir du bingehê wê hene, du rêgezê wê hene. Yek ji wa dema ku

Mînak, Gur berxeyên me kuştin. Lêkerê kuşt yan kuştin di vir de gerguhêz e. Çima gerguhêz e? Bireser tê de heye. Bireser çi ye? Berxeyên me. Berxeyên me. Meyzê gur yek e. Berxeyên me pir hejmar in, gelek in. Kuştin jî bû pir hejmar. Çimanê li vê derê bire ser berxên me pir hijmar e. Ev hevok me got gerguhêz e. Di hevoka gerguhêz de bir lêker bi bireser ve tê girêdan. Dema ku bireser pir hijmar bê lêker pir hijmar e. Gur, yek hejmara berxên ma gelek in pirhejmara lêker jî hat kuştin bû pirhejmar Gur berxên me kuştin. Wilo jî dema go bire ser divê hevoka me ger guhêz da yek hejmar bê lêker jî wê yek hejmar bê. Ev jî hê em mînaka me ya go.

Şivan, Yek hejmara Nelbay hevdu hatin. Çima ne? Ji ber ku lêker bi bireser ve hate girêdan. Gur in, yanî hinek gur. Me di vir de nas kir. Dema ku bireser pir hejmar bê, lêker wê pir hejmar bê. Û dîse dema ku bireser yek hejmar bê, lêker wê yek hejmar bê. Mînak. Cotaran erd çand. Dîsa ew em mêzin. Em ku xwe qet bidin dîsa bireserd vida. Hevok gerguhêza yanî bireserd hevokê de heya. Bireser yek hejmara

Ji ber çima nê lêker wê bi bireser veê girêdan, wê bi erd veê girêdan. Yanî niha mebesta min dibirte erdek e, ne gelek erd in. Go gelek erd bin, em ê bêjin çand in. Cotaran erd çand in. Wextê em behsa gelek erda bikin. Lê di serê me de niha weke hevoka ku min vîsandî, Erd erdeka tenya, heta em gotiye çand. Cotaran erdên me çandin, erdên me kire gelek erd wê bi çandin. Lê ma demkî yeka wê bi çand. Cotaran erd çand. Li vir şivanan gurek kuşt. Ev jî hê ew hevoka. Şivanan gurek kuşt. Me ji şiva em meyzênin. Şivanan gelek in jî lê kuşt gotineke tenê hat. Yek hêjmar hat. Me negot kuştin. Me negot şivanan gurek kuştin. Çênabê. Ku em bêjin kuştin nexwe gelek gur in. Gur in kuştin nexwe. Na. Mademkî kuşt yanî gurekî tenê ya. Şivanan gurek kuşt. Ciwanan gorek kuşt li vê derê lê kar bi bireser ve hate girêdan. Bireser yek hejmara, lê ker jî yek hejmara. Ev hê wî qasî va, hevoka me ya gerguhêz e, lê kera li gerguhêz de ye. Di lê kera gerguhêz de weke me gotî, komkirina lê kar bi bireser ve girêdayiya. Dema ku Bireser pir hijmar bê, lê ker jî wê pir hijmar bê û me ew mîna gotin. Dema ku bireser yek hijmar bê, lê ker jî wê yek hijmar bê. Ev kengiya lêkerê gerguhêz a. Yanî lêkerê gerguhêz bi xwe re bireser tênê. Yanî kirde heye û bireser heye û lêker heye.

Ku me got cotar hat nixwe em behsa geleka dikin. Ku me got cotar hat em behsa yekî dikin. Yanî li vê derê lêker bi kirde ve girêdaye, fail ve girêdaye. Bi re ser nîne lêker wê li gor kirde bê. Kirde yek hejmar bê, lêker wê yek hejmar bê. Kirde pir hejmar bê, lêker wê pir hejmar bê. Mînak, cotar hat yan cotarê me hat. Çima hat li vir yek hejmara ne pir hejmara ber cotarekî teneya cotarê me hat. Lê gon bêjin cotarên ma em ê bêjin hatin. Cotarên ma hatin. Yanî gelek cotar hatin. Em dê hina xwe bidina hatin pir hejmara. Nehat yek hejmara, çima li vê derê hatin bû pir hejmar, ji ber cohdarê nima, cohdar gelek bûn em ê bêjin hatin. Gelek baş bû. Li vir ne xwe amjev nas bikin. Piştî dubara dema ku lêker ger guhêz bê, bireser weke me şîrove kirî hevokê de hebê, wê bi bireser ve girê dayîbê. Bireser yek hejmar bê, lêker wê yek hejmar bê. Bireser kom hejmar bê, lêker jî wê kom hejmar bê. Me mînak şîrove kirin.

Girda pir hijmar bê, lê ger wê pir hijmar bê, cotarên me hatin. Silav û rêz birayê we, biradostê Mîtanî.